Emaomp o selaou deus pladenn nevez Hyphen Hyphen hag uh, plij din kalz. Dreist-holl ar ganaouenn-mañ. Um, krogomp dustu ganti. Uh, krogomp noc'h gant alevioù. Lennet meus ar miz-mañ uh, pas kalz tra ben a fin. Uh, lennet meus noc'h ur romant hag a zo

Une sortie honorable gant Eric Villard, en vrai, a oa bet aliedi evit ma dezhe daouzek lef aliet gant daouzek mignon. Setu, n'oc'h et trugarez d'ar re o deus respontet-hi ha kinniget levio. Les autres tudal n'o deus ket bet c'hoazh. Ha d'am soñj na rakont ket. A deu din kavout tudal. Ya, n'oc'h ket, na ma ket bet tro da lenn romañsoù gant Erik Villar a-raok. N'oc'h ket e kont bennañ fin brezel Indosina? Un tamm gant ur savpoent diwar-benn politikerezh Frañs kwa, fin. N'eus ket kement-se a-dreñv war an dachenn soudarded ha tout-se. Met dreist-holl an itriko politikel, abegoù Frañs da lakaat da bordoù d'ar brezel hag all hag all. Kalz ur seurt fent un tamm du a zo gant Erik Villar ouiañ ket marc'hai stil e stil boaz. Met anzavomp eus eus bet poan un tamm gant an tu pas trenk met flemmus a zo gantañ a-wechoù. E gwirionez 'm eus kavet un tamm poanius da lenn. Met laouen on o tizoloiñ just a-walc'h levion a vijen ket bet o lenn dre on ma-un, benn e fin. Oc'h un hollad dedennus a oa. Ha goude-se, an daou leval a zo albomoù evit ar vugale, da gentañ tout, ohé ma tête! gant Yoshitake Shinsuke, nac'hañ, hag bon, a zo diwar-benn tennañ an dilhad, quoi, hag bezañ trapet barzh an dilhad padenn arne. N'hallan ket kontañ re peogwir e vez lennet e neurvunutenn peogwir eo un istor evit ar vugale, mais fentus-tre eo. Daoust hag-eñ ha nann n'eus ket tu da welet tresadennoù ouzhpenn? Hag an eil albom a zo Jules et le renard hag neus ul liamm gant un dra la venegiñ e levio gant ho treset bo zamm. N'oc'h ket Jules et le renard zo un albom gant Joe Todd Stanton hag a zo Ur skrivagner ha treser a c'hall bezañ brudet gant brezhonegerien peogwir e vez troet un toullad deus e levioù gant embannadurioù Timilen. Setu, n'oc'h ket da stagiñ e vo Julie Le Renard un dra bennak, marteze. N'oc'h ket moutik-tre, plij 'dra din kalz doare-tresañ Joe Todd Stanton. Doust-tre ha peoc'h un doare kizidigezh a blij din. Goude-se an istor a zo un istor mignonez etre daoulagn ha na rankfen ket bezañ mignon, setu. N'oc'h n'eo ket un dra bennak dic'hortoz met plijus. Ar santimant-ma a oa ma meus kanalenn bepred, met n'eo ket... Setu neuze evit al levio, euh, un tamm... Euh, na oa ket kalz tra berr, mais... Setu. Plijus, ma meus tra. Euh, da c'houde... E c'hellan komz diwar-benn an abadenno skinwell Oc'h eo meneget ma an abadenn-mañ e kerstrimm bilañs miz Genver peogwir e gwirionez 'm eus achuet da sellet an dek kentañ miz C'hwevrer. Oc'h evitañ e rakaje ur miz 'm eus 'm eus sellet, met ret eo din ret eo din kador steuñv. Oc'h eo ur stirad, un teulfilm e mod stirad oc'h eo evel vez gwelet un tamm war Netflix er mare-mañ. Penaos eo ur pennad met bon. Hag a zo n'oc'h eo anvet Eh Pepsi, il est où mon avion? Meus ket soñj penaos eo anvet e saozneg. N'oc'h eo peder rann a zo. setu tro deux-ugent munut quoi bewech. N'oc'h eo 'vel ur stirad klasel. Ha neuze ur stirad diwar-benn rummad bruderezh a oa bet graet gant Pepsi d'ar mare so e mil nav c'hant pemzek ha pevar-ugent gant ur farsadenn diwar-benn gonit ur c'harr-nij a-drugarez da boan cho 'vije goneet en ur brenañ Pepsi. Setu, noc'h eo ben a fin e, e penn-da-benn un teulfilm diwar-benn euh, euh, bah, identelezh ur merk dija. Euh, penaos vez savet euh, penaos vez savet bruderezh hag all hag all. Ha goude-se, un tamm diwar-benn euh, ur proce- fin proceso mad amerikan ha penaos e e c'hall euh ar stad e-lec'h ma vez gwelet ar prosez levezoni an disoc'h hag all hag all. N'oc'h ket bonn. C'hwi 'oar marteze. pro-istorioù prosezo ha tout se gavan ordin dedennus. Noc'h em eus bet kalz plijadur o, o sellet deus an teulfilm, kad zorvet eo en un doare euh, dudius kenañ, quoi. Fin, euh, vel un dra, un tamm gant darvoudoù ha tout se dic'hortoz. Ja, no, ma jañ meus klevet komz diwar benn an isor-se. Ha bez zo trev spontus a zo meneget e-berzh, tamm ha tamm. benn a fin e fin ur rann e vez merzet ah e rann a zeu 'vo un dra bennak digredus tout se oc'h gant e fentus fin de zo bet en un doare ya a gas a sach a nevez ha setu N'oc'h bo vel n'eus den bet oc'h c'hoazh o sellet na lârin ket re mali met bon poan 'm eus o c'hijinañ 'vije bet onest tout an dud en afer. Mais bon, un, un istor digredus a-walc'h eo hag euh, kontet, kontet en un doare efedusoc'h e, e gwirionez 'm eus kavet, euh, 'm eus kavet plijus-tre. Goude-se, am eus sellet deus Watership Down, hag a sonore ur stirad Bayward a oa bet savet gant ar BBC ar pegen tañ.

n'eo ket bet n'eo ket bet fin ar penn gentañ tout 'oa ket skignet war Netflix quoi Netflix a daspar ses diavez rouantelezh unanet evit tomp N'oc'h ket Watership Down hag a zo ur lef klasel-kenañ e lennegezh evit ar vugale e Bro-Saoz. Daoust din bezañ sot gant al lapined n'am eus james lennet Watership Down, n'oc'h ket? ret vo din en ober un dez bennak met sellet 'meus deus ar stirad n'oc'h eo ur stirad bewad ar bewad n'eo ket re ret brav eston met n'eo ket meus ket kavet vil kennebeut hag ouzhpenn e cheñch un tamm deus trev re voutik hag all hag all oc'h eo gwir reñvel a-walc'h just pa vez santet e oa ket reret kalz-kalz arc'hant marteze evit al lodenn-se. Me oa kalz arc'hant evit euh, paeañ tud d'ober mouezhioù peogwir ez eus ur sapre euh, sapre casting. Une cast. Ha neuze ya e vez heuliet ur bagad lapined a glask taolañ deus an denelezh o tistruj lec'h emañ o chom. Ha goude-se bevañ e-touez lapined fin dont a-benn da vevañ da daolañ deus loened all hag ivez lapined gant Ha pinadell gant doareoù iskis. N'oc'h ket e gwirionez euh, un ist kompren ran? Vije ken euh, ken brudet an oberenn-se peogwir e zo vezantet kwa zo un dra bennak a Zisaach a-nevez a dap ya fin ha gant tout ur seurt mitologiezh ivez diwar-benn perak eo gwan ha lapined ha tout dedennus-kenañ hag savet-mat ar stirad me gav. Ha goude-se E ijini deoc'h 'meus c'hoarzellet deus traoù Will TV debil hag sellet 'meus deus eil bloavezh Love is Blind e Brazil. N'oc'h ket, vel ma lâret deoc'h dija, Love is Blind a zo un dra lec'h ma ra tud anaoudegezh hep gwelet an eil re ar rev all. Hag ar pal a zo dimp gant unan bennak en tu-hont d'an noz fizikel, quoi. Hor arvechement e tremen e Brazil. Dedennus, dedennus tre war ar blaouez-mañ. Peogwir e oa kalz muioc'h a dud du o kemer perzh hag o vezañ heuliet, nac'h eo un, un elfenn dedennus peogwir e oa... Ba ya, penaos un tu diwar-benn gouennelouriezh e, e Brazil hag e... e-touez trawal penaos gouennelouriezh e-touez an dud du o-unan, 'benn ar fin, a-pezh 'vez anvet colorism. hag a zo ar c'hoant sklaeraat kroc'hen ar remziadoù da zont kwa n'oc'h ket pas dimp gant unan bennak a vije re du ha groc'hen. N'oc'h ket anzavran ma ket soñjet din se. Hag spontus, fin spontus a-walc'h eo peogwir e Pa zo tud zo o dije gallet mat-se kaout istorioù brav quoi, mais un lodenn deus ar gevredigezh euh, eh, siwazh. Setu, pa ra oa mod all, un dra bennak souezhus-tre a zo c'hoarvezet barzh ar blaouez-mañ a oa... Euh, e seus unan bennak n'eus nac'het euh, Mont pelloc'h gant ar c'hoari en ur welet ar plac'h a oa na dibabet dimiganti pugur oa tev. Noc'h anzavrañ 'vije bet dedennus marteze klevet un tamm muioc'h an abegoù pugur d'an abeg a zo bet roet a oa oh. On 'meus 'vije re sur dionti ar plac'h evitañ kwa. A voudra un tamm un tamm skañv evel ur beg 'vit evit chom aze gant gant an darempred. Met n'oc'h evet ur bern ur bern traoù dedennus 'vese a oa e-barzh E-barzh stumm Brazil, mat-se dedennusoc'h evit ar stumm amerikan da skouer. Ha da'm soñj evit poent, tud marteze onestoc'h kwa, a glaske dre ret mont en abadenn evit gonit brud. Mm. Setu, spi meus vo un eil bloavezh e Bro-Japon e gwirionez. Setu, setu evit ar skerajo hag an abadennoz skinwell. Da c'houde, meus c'hoariet, oula, Melen. Ah! Meus c'hoariet gant Florence, mateze ho peus gwelet ar stream. Dam soñj m'an c'hoazh e VOD, ma fell d'ar. N'oc'h e... Florence hag a zo ur c'hoari bihan, me 'm eus c'hoariet war Switch met e stream n'oc'h oa ket ar skan touch. Ha n'oc'h c'hoari diorroet gant Mountains, ur studio aostralian. hag embannet gant Annapurna Interactive. Ya, setu Padoudra etre un hanterer hag un eur. Kontañ ra istor Florencillo a zo pemp bloaz warn-ugent. Ha heuliet vez anezhi war he buhez pemdez hag o vezañ un istor karante. Setu, an doare da c'hoari zo zim-kenañ, gwelet penn-da-benn evit bezañ c'hoariet war ur pellgomzer, da gentañ tout war, just war, war iOS. setu, me 'meus bet plijadur o c'hoari. N'eus ket kalz trawal da lâret diwar a-benn-se. Evit deus ar stream, ma fell deoc'h dizoloiñ ar c'hoari a-bezh. Une deus ar VOD genta. Maman c'hoaz... euh, Maman c'hoaz en Setu evit ar c'hoario video. Euh... Vo, vo ket ken rir an abadenn reie, ma em zantimant mont d'an daoulamm ru. Euh, komzomp deus ar bannotres, deus al levio bannotrezet, vraiment. Il y avait cheré dans la band da... Da ganen diskoulm vid euh, pegen gwen er skam. Ur afen zo ouzhpenn. N'oc'h elennet 'm eus Kent State hag a oa... Benn ar fin oa... oa fentus peogwir 'm eus e lennen e meump eus e koulz hag un sorti honorabl hag Kent State a goje un tamm... a goje memes tra kalzik diwar-benn brezel Vietnam. N'oc'h liammet. Ur nac'hañ. Ret eo din mat-se displegañ un tamm. Derv Bagderv a zo ur arzour a blij din kalz hag eñv levio bannoù-treset. Alies a-walc'h un tamm teul-levio gant kalz-fent koulskoude da skouer ma hini karetañ a zo trashed hag a zo diwar-benn tud a dastum an traoù louz. goude-se ma eil kareton a zo penaos mobile homes un dra oc'h e muioc'h faltazi met memes tra diazezet war klubo sonerezh underground ha tout-se er Stadoù-Unanet hag un tamm tud redneck o vezañ e-barzh kirri hag hag hag. Bezo evel-just mon ami Damer hag a zo diwar-benn e vuhez dezhañ, pugur e oa, e oa e lise gant Jeffrey Dahmer. Ah no, c'ha kein kent staet gont ur zunouez pe kaji nebeutoc'h, met dreist-holl dewezh ar pevar a viz mai mil nav c'hant dek ha tri-ugent. Oc'h e war uh, skol-veur, tachenn skol-veur Kent, uh, Stad Kent, film Kent State, a zo en Ohio. Ha um, ben a fin d'ar mare-se e oa manifestadego a-enep uh, brezel Vietnam. Ha um, Diskoet vez penaos eo bet meret an traoù gant skipailh ar skol-veur hag dreist-holl gant gant pas ar polis met ar soudarded stad quoi. meret en un doare spontus a-walc'h hag e fin ar gont e 'z eus tud zo marvet. e-kerzh da emgannoù etre ar soudarded hag ar studierien. N'oc'h ket... ur sapre lef, fin te oe, kalz dielloù zo erfin evit displegañ un tamm ar skeudennoù ha labour klask dielloù ha tout-se 'neus gwraet. D'am soñj eo tri c'hant pajennad bennak a lenn ren tamm-pe-damm hanter-kant bewech peogwir memes tra oa un tamm ponner kwa ha pezh a oa meneget e-barzh. N'eus ket tu da lenn en ur c'hard eur haha moutik. Goude-se ur stil derv-back-derv a zo un tamm ispisial met n'on ket jenet gant e stil met Marteze e c'hall zo kavout kavout iskis. Ma teuer an avocat brasoc'h. ha kalz, kalz testeno punk rock and mobile homes. E ne blij din kalz. Na meus ket lennet True Stories. Uh, ret vicher din Setu bez' zo kalz memestra lodennoù gant testenn evese evit displegañ pezh c'hoarvez ha tout. ya, Lenardenn Sirius hag Goude-se e c'halliañ euh, aller voir notre recette ha tout labour d'er bak d'er fed gwirionez, mais anzav a rañ eo marteze evit poent a alef n'eus n'eus plij di an nebeutañ deus euh, ar re neus skoet. Goude-se 'm eus lennet ur euh, lef war notre recette ih, italian, anvet juste avant l'éclosion.

Rozenn hag a zo vouzon a-benn ar fin e vez kaset da vevañ ur vuhez den evit evit ivez tapout skiant. Noc'h e vez heuliet buhez ar plac'h ha Buan, ar studio a gav labour, deuspan o komz ganin-mañ, azav un embregerezh, da c'hoarvezout rakrev gant ar vignonez na sikour anezhi da sevel an embregerezh. Fin, bon, n'eus netra, netra ispisial en istor peogwir eo un istor klasel a-walc'h. Bah, buhez unan bennak. Mais euh, euh, bra- bravo oc'h ma skorvet a... An daremprejo, euh, fin diskoa pegen start e c'hall bezañ an daremprejo zoken gant tud a garer. Hag euh, ivez, euh, pegen a-bouez eo euh, Bah, ar gestro, gestro bihan ar pemdez, quoi. Ben a fin kad levezon, euh, zoken war tud n'an ver ket, nor, nor vezañ jentil, nor euh, ober just tro bihan a seblant netra me a c'hall kaout ul levezon e bras en e fin a ray e spi en-dro d'an dud all ha tout-se oc'h e oa koantik. Goude-se 'm eus lennet Diana ha Charlie hag a oa ur pezh lef ivez. diwar-benn diwar-benn kredarded e Sveden e daou vil unnek, em soñj. N'oc'h eo daou daou daou grener treuzrener, ur plac'h treuzrener hag e gwirionez Charlie marteze zo nann-binarel kentoc'h.

Ba gant da skouer Diana o klask lakaat he zad da gompren he deuzième louzeier evit mont gwelloc'h. Charlie deus e deus e du a zo techet da da d'an dic'houezadenn fin traoù setu saviadoù ha n'int ket fentus ordin na start, deuet kuit en o tamm start. ha tout-se liammet ivez gant lezennoù e Sveden diwar-benn uh, pezh a zo digemeret peget evit an dud transgener. Uh, N'oc'h eo... N'eo ket... N'eo ket fentus, peogwir e komz deus Trauserius, Met zoken ma tremen an traoù kalzik, fin kalzik, pemp pe c'hwec'h lag goude mije me bewet ma ma blavezh au lise 'm eus kavet traoù heñvel-tre deus deus ma eñvore deus ma eñvorenn au lise fromet on bet meur a wech gant Gant ar pezh a c'hoarvez e-barzh, daoust hag-eñ zo skeudennoù... nann. N'oc'h ya, un dedennus 'm eus kavet. Ha skrivet brav, quoi. Goude-se, 'm eus lennet ul level deus ma dez daouzek lef aliet gant daouzek mignon hag a oa ours. N'oc'h ket gant Joe Todd Stanton c'hoazh, ur wech ouzhpenn? N'oc'h ours a zo istor ur c'hi. Ur c'hi hag a... An akadez vras. Ur c'hi hag a... Sekour un den dall. N'oc'h evit disket ur bern traoù diwar benn penaos 'vez savet ar chas a sekour an dud dall. An darempred a fiañs etre etre ar c'hi hag an den-a-zikour. Hag goude-se ivez digemer ba digemer un namm pugur a-benn ar fin ouzh ur mare bennak a vodal ivez. Penaos kavout ur pal. peogwir e n'hall ket sikour ken an den sañset da sikour n'hall ket ober e labour ken oc'h aze e oa oa brav ivez evel menoz hag ivez penaos diskiñ a-drugarez da loened all penaos e c'hall diskiñ ba impliout e skianchoù all Euh, brav-kenañ eo... brav-kenañ. Pompus, euh, brav, ur bern... euh, ur bern menozioù brav a zo e-barzh. euh, Laouen bras on bet en lennet ours ha dizoloet euh, alevban notre recensement. Goude-se, 'm eus lennet toutes les princesses meurthes après minuit. Euh, 'Neus ganet ur priz e Angoulême 'vit ar vugale. Evitomp-me n'eo ket re ret ul lef 'vit ar vugale nac'h eo. Ul lef gant Quentin Zution hag a zo un arzour a blij din a-walc'h. Hag avañ-brav eo e doare da dresañ. Ha penaos... Ac'hañ eo just, da fin eo just istor un hañvezh devezhioù hañv hir ha gant nebeut a drev o c'hoarvezout. Nac'hañ e zeitek ha pevar-ugent da vare marv Lady Di. Setu oc'h ur stil livioù dous-tre a impli plij eus dra din kalz e doare da dresañ. Kavout-rañ e treuzkas-mañ da seurt zantad hañ kwa, dewezho hañ hir ha... Lec'h na c'hoarvez ket kalz tra. N'hoc'h eo tri, pevar ezel a zo er familh, an aroz, ar paotr bihan, he c'hoar vras, he vamm hag he dad. Penaos an aroz a blij dezhañ ar pompinello. N'eo ket, n'eo ket ur paotrig a blij dezhañ traoù gourel. N'oc'h n'eus poan o kaout un darempred sklaer gant e dad, hag a zo diwar dipitet un tamm gant e vab. e c'hoarzh o kalzik brasoc'h, koshoc'h. N'oc'h ket deus dija istorioù karante, hag hag all. N'oc'h setu, hag komprenet vo ya buan a-walc'h. Emañ ar ar gerenn o tispartiañ. Na très bien fin. E pep hini, ar, ar mab, ar c'hoar hag ar vamm o deus pep hini sekrejo un tamm hag euh, traoù a nec'hne hag a n'hallont ket komz diwar-benn an traoù-se gant euh, izili all ar familh. Um, daoust da se e e vefont gouest da Da skoazellañ an eil re ar rev all. Fin n'eus ket kalz rev all da lâret estreget devezhioù hañv ur familh ur familh ordinal met fin. Met brav fin ya. An ergelc'h am eus kavet. Matre. Setu les princesses meurent après minuit. Ouzhpenn e brav en titl. Euh, mateze on bet tizhet ivez peger euh, oan me euh, tampedam meus eus noa da lulu euh, d'ar mare-se ha tout oc'h ewa un dra euh, euh, da ve o sevenadurel a oa dres meus re a, a mare ha tout. Me n'am eus soñjoñs ebet deus marvledivi d'ar mare-se, met fin, meus kejañs niche zeskoet an nonkaz d'ar mare-se. Kentoc'h, peur ma joñs eus ur... ugent uh, bras oa evel uh, er c'heleier ha tout. Goude-se meus lennet Automne en bet de Somme, hag a zo uh, ul levr neul levrenn, anzavrañ E oan dedennet dreist-holl gant an doare da dresañ awenet gant gant an art nouveau ha tout, a blij dra din kalz. Un istor, un doare enklask polis eo. O dipitet, dipitus. Dipitus eo un tamm. An tresadennoù a zo brav gañvañ. Ouzh hag-eñ zo tu da welet un tamm? non. Mais ya, an istor am eus kavet dipitus. Ha goude-se, La Cargos war kalzik traoù Benaos an embregerezh zo, ar pennoù-embregerezh a-du gant ar sindika zo pe get, met ivez an diforc'hañ e fin an naontekvet kantved. Reoù a-sort-se. N'oc'h dodennoù dedennus a zo hañ met bon je roa c'hortozenn un dra bennak all. Hag eil une dipit all Astra Saga n'oc'h un dra skiant-faltazi hag gaven seblantet cool pa 'm eus lennet an diverrañ hag penaos lârat deoc'h. Reluiet Reluiet Me an treset eno hag a livio zo brav eston met an istor, bof, ur wech ouzhpenn. Dija, dont ket a-benn da lenn se, c'hwez. Poezit gant fontoù a ven ket lennet, just evit ober stylish. Ar plij. Um... Dek mil ler. Tudennoù disheñvel. Lammo en amzer. Uh, treuliet tudennoù, mat-se pa div gorjenn. Hepken. Reluiet. Euh, ne meus ket komprenet pep tra. Donc e deu da benn. Da... Mais sellit, se zo pegen brav eo! Zo digredus. Pegasus eo? De foeltrini. Tamm ket mat. Droukon eo met. Ar Ben, n'hallan ket lâret treo mat diwar-benn Adastra, Astra Saga. Dija, meus ket chañs eus an titl. Mais gav, kabanal a ra d'e brav-eston a livioù hag an tresadennoù, met ben, an istor zo n'eus tudenn dedennus ebet, ne komprenen netra, n'on ket a-benn da c'heuliañ tra pe dra. Vijen ket gouest da zisplegañ d'ar par a c'hoarvez estreget ur brezel. Me 'm eus ket komprenet pegoulz emañ an tudennoù o vevañ ar brezel peogwir zo un ur bugel a vez gwelet kozh goude. Hag ar re-mañ, pe- pelec'h emaint war ar red amzer-se n'ouzon ket. N'oc'h ket f-

chom war planedennoù bihan pe lec'hioù rannvroioù pas mont er gêr vras-bonn. Revel-tre deus Game of Thrones ma fell deoc'h. Met benn ar fin an tech ur bern tudennoù 'vel 'barzh Game of Thrones. Eñ zo start da c'heuliañ Paris. Deut a-wechoù e komprenan mont bet pa zo re a dud. Dreist-holl pa vin gwelet pa diwurjenn. Ha tu eo Lani an eil levrenn. Koñset mont da lenn-treier memes ket bet amzer. Mais soñjal ren vije kas gwell ar bit-se an tav-rañ. Setu, oc'h un tamm dipitus evit... Ar monotreset. Lennet meus ur manga hepken ar miz-mañ, hag a zo Lovely Friend Zone. Um, ur shoujo, an ador. Ha... Euh... Fen... meus kavet Fentustre. Peogwir n'oc'h evet heuliet ar plac'h oc'h em eus kejañs ac'hano. Perak deomp ket a-benn? Euh, aia, peurré dimp mont dre amañ peurré ar manga. N'oc'h eo. Met da fin, evit displegañ deoc'h, euh, hi eo an arozez. Ha n'oc'h eo, Mizuno oc'h eo zo a BG a lise euh, ar bern merc'hed a gav anezhañ super brav ha tout. An arozez a gav anezhañ super brav ivez, met goudoù ar mad... euh, Ha n'hall ket n'hall ket kat an darempred gantañ peoc'h hi zo ur plac'h un tamm ordinal. Hag, benn ar fin, a-drugarez d'ur vignonez a zo gant ur mignon dezhañ, int da gregiñ da da gomz, da gre- da da grestez hag all hag all. Ha da verzout e En emglev-mat n'oc'h e krogiñ da ijinañ e c'hallo ket an darempred gantañ. Met eñ n'eus ur vignonez hag all hag all n'oc'h a-bonn. Un dra. Klasel-tre ur chojo gant netra ispisial met n'ouzon ket an ton hag ar benn an tamm fentus. Ya, setu kavout ren fentus an ton, hag e, e cheñche un tamm egor. Um, ya, meus ket kalz trawal da lâret. Emañ o tostaat tamm-ha-tamm Deus fin ar, fin ar stream peogwir e chom just... Ouh. Oc'h mat serr an achach sonerezh evit ar fin. Evit lakaat ar sonerezh... Unan deus ar filmoù am eus gwelet ouzhpenn oa achu ar blodenn ha ma kemerzet oamp ket o selaou deus iPhone ken. Klotañ rabard, ben fin. Daoust hag-i? Allez encore vout. sonerezh y La cadence sonerezh star a zo unan deus ar filmoù am eus gwelet er maez. Met! An da gregiñ? Evel ma displeged ar? Ar miz tremen, gant ar film ober peogwir e vraiment e wellañ film ober a-raok ar filmoù er cinéma. N'oc'h a-raok 'ta e oa ar f- ar film berr The Soloist a zo diwar-benn merc'hed o kanañ e en ur vro e vez difennet muioc'h-mui a-drev d'ar merc'hed. Oc'h eo... setu ober, ober ur film bev eo. Ober-tre, 'm eus ket ran kontañ, kontañ re a-dreñv, met evel-just e... ez eus ur, ur c'hemenn gwregelour ha... hag politikel. hag tout se kontet gant, gant kalzik fent. N'oc'h eo... ur... ur film berr, fentus. Fin hag brav. Euh, a-raok interdit aux chiens et aux Italiens de se gwalet diabon. Hag a zo hier ur film euh, Bayward gant evel-just hier ur euh, zell politikel peogwir e diwar-benn euh, efejo an, a- an trevadenniñ. An zavran n'on ket bet an doare da an doare grafek na blij ket din kement. Un doare bet oa gorrek a-walc'h eo lec'h fion ket kalz. N'eus ket kalz skeudennoù dre dre e lenn ha tout se. N'eo ket dre ret fallañ met n'on ket bet n'on ket bet tizhet kement lakaomp. Neuze, goude-se, ar filmoù. Da gentañ tout 'meus gwelet Emily. Ha d'ar mare am eus gwelet 'oa ket deut er-maez ar film c'hoazh. Mod-se n'eo ket zoken deut er-maez ar film c'hoazh. Ez eo penaos taol-from ha taol-from souezh-ordenn a vez ur wech ar miz e-barzh ma sinema. Oc'h eo. Ur film diwar-benn Emily Brontë eo. Anzav-randar n'am eus ket bet lennet Les Vieux gant Emily Brontë james. Ur biopic eo hañ ur biopic deus ar Met film kentañ Frances O'Connor eo hag a zo un aktourez deus C'hoariet kalzik 'barzh filmoù spont hag ar santimant 'm eus eo bet levezonet gant gant se evit he doare da seveniñ. Ur meus kavet evit ar biopik bet oa prantajoù a lakae annon da soñjal e filmoù-spont. dibabo fin ya frañmañ ha tout-se. Noc'h evit ur wech me gav ur biopik digastrev keñver frañmañ ha Pignol. N'eo ket, n'eo ket ur biopik klasel evitomp-me. pezh a ra vat, peger a-wechoù e c'hall bezañ an dorn bombardus ha tout. goude-se e dedennus diwar-benn buhez Emily Brontë, darempred dreist-holl gant he breur, n'hoc'h eme na ouie ket, na ouien ket kement-se he doa bet ur breur. Gant he c'hoarezed ivez, hag evel-just Ba un tammig a pezh vije gortozet deus deus ar merc'hed d'ar mare-se er gevredikez ha tout. Ba re roet 'neus Ranndi lenn he barzhonegoù dreist-holl. Hag dizoloiñ marteze e oberenn un debedag. Ur ur biopik a galite gwirione. Goude-se n'oc'h ket meus gwelet tar n'em zo chiaout n'eus bremañ. Hag a zo ur film ur film penaos dedennus-tre diwar-benn ur bern traoù disheñvel.

Blenierez ul seniñ. A labour e Berlin. bet oan rak gant e wreg e Berlin. O deus ur verc'h a zo bet adverc'het ha tout se. ha Gant ma f- startañ euh, startañ komz diwar-benn ar film hep hep lârat re a draoù, mais bevaout ur mare bennak euh, un istor gant euh, d- euh, a vo diskoachet diwar-benn euh, marteze euh, Darempredoù iskis gant studierien setu, suroc'h n'eo ket n'eo ket lidiatañ un den plijus-kenañ. Ordin, salut dit, dornoz, noz ma kont. Oc'h evel just e c'haller soñjal eo ar film diwar-benn cancel culture. Ouzhpenn 'vez gwelet an traoù nemet dre sell euh, lidiata. Oc'h e, e weler tout an, an traoù. Euh, skoemp a ra. Euh, Me ouier kemmañ para deus gwet pe get, met goude ouier e klask koach traoù deus bet gwet, n'oc'h aes eroc'h deus gwet traoù n'int ket brav. N'oc'h eveljust e setu bennañ zo vez gwelet ur video deus ur gentel a ra, ur masterclass a ra lec'h vez... Troc'het tamm-ho deus apezala evit lârat traoù spontus, gouennelour ha tout, n'oc'h hag ni-mont eus gwelet ar gentel er penn e penn kentañ ar film hag e ouier oa ket se o deva lâret, mais oc'h avel just penaos e c'haller distummañ pezh zo bet lâret gant unan bennak, nanana. Ret zo bet zo un tu boomer penn a-benn d'ar film gant ar rouedajoù sokial Boubou, rummad ar re yaouank a glask ordin jeu drama ha distruj an dud all. Me... Ba d- daoust da se, euh, gavañ e e savet mat spontus ar film, eus bet euh, e gwirionez on d- pas d'où dra différent terre, mais d- lusket eo euh, en un doare dispar. Ha pezh a zo, n'on ket deuet a-benn da gompren mat ar c'hlozadur, mais 'm eus ket c'hoant kontañ re. Mais ouian ket hag eñ oa mm, un tamm euh, dismegañsus evit uh, dismegañsus euh, pugur e, e c'hall Lydia da, da, da, da labourat e, e Azia. Ha noc'h eh, daoust hag-eñ e soc'h euh, Bezañ ankouaet marc'hez kuit da Azia hag e labour evit laz-seniñ a ra Monster Hunter. Oc'h ur sapre Hag achuiñ a ra ar film e tizoloer tud e cosplay Monster Hunter quoi. Donc e komprener, se zo un dra diwar an tout doa l'air deus ar film, komprener emañ qui bremañ o labourat hag e yerzhol, n'eo ket ken tud Supercheur e Berlin da da da, mais Weeboo, enfin pas Weeboo, pur e tud deus Azia, mais... Ho tak aziat. Daoust hag-eñ ez eo un dra vat pe get, me n'on ket deut a-benn da gompren hag-eñ oa e lâre e roe ar film ur respont da se. N'oc'h e anzavañ on bet un tamm skoet daoust hag-eñ eo un dra fall? izeloc'h eget ar pezh re a-raok pe er c'hontrol daoust da bep tra e c'hallfi kavout ur vuhez nev ankouaout an traoù fall deus bet graet marteze barzh ar metoù a oa re brop a-raok e Europa hag er c'hornôg dre vras quoi. Ah, setu, peus ur bern goulennoù euh, moral euh, un tamm skoemp diwar-benn ar vuhez a-vremañ, an, an ars, euh, toutes et toutes et, euh, petra daoust hag-eñ e c'hall un anv bennak kenderc'hel d'ober traoù goude bezañ anvet traoù spontu, euh, kenderc'hel da grouiñ, euh. Bon, ur bern euh, goulennoù euh, Hag a zo galz er mare-mañ. euh, ma an dimant komz diwar-benn seurt traoù bep miz, pe da fin. Mais euh, ur film mat-kenañ, euh, c'est zo sur. Evit poen, it omé, gwell an film da vil tri warn-ugent. Anzav. Goude-se, 'm eus gwelet La Petite Bande, hag a zo ur film gall. Euh, ur film euh, euh, evit ar vugale, enfin ur film familh, euh, lec'h vec'holiet ur, euh, ur bagad bugale e Korsika, hag a, mm, a ziviz euh, euh, Gant an tan En un embregerezh a... a uh, saotr uh, ar rinier. Oc'h e... Da... Un tamm spont. Mais penaos savet eo euh, e gwirionez be soñjet waz ere pell zo ma ket gwelet ur film gant ur bagad bugale mignoned euh, o vezañ euh, ur prantad birwil evese, un tamm doare Goonies pe, pe film OVC hag a blije dingalz pa on, pa on bihanoc'h. Ha tout se gant kalz fent, ar vugale meus kavet, euh, meus kavet barrek e, e evit c'hoari ha tout. E Korsika, ouzhpenn, oc'h ene ket ret lec'hio ve gwelet kalz er uh, sinema gal, ben fin. hag e gwirionez ar pezh a zo brav eo ba pep bugel 'neus un abeg un tamm emgar 'vit kemer perzh er er raktres hag se vo dizoloet tamm-ha-tamm met setu e benn-ar-fin penaos e c'hall pep hini kad un abeg evitañ e-unan a-benn ober ur jestr hollek. Hag traoù fromus a-walc'h e gwirionez. N'oc'h a zo evel-just ez eus ouzhpenn ur preder ekologel en afer ha tout-se. Añfin lakaet 'vez ar gaoz ivez diwar-benn feulster Er familho, fin kalzik traoù kalzik traoù sirius ha tout se gant un ton de fentus kenañ ha a ya da leun a leun a spi ha tout 'm eus kavet oa oa e gwirionez ur film brav evit ar familho Zerepel zo ma ket gwelet ur film 'vez-se n'eus n'eus gwelet vat din. Goude-se 'm eus gwelet encore film Cédric Lapichenn ha ma ket gwelet. Hem, lec'h vez heuliet euh, un dañsourez klasel hag a zo dañsourez en opéra hag a mm, c'hoarvez ar gwallzarvoud dezhi e-kerzh euh, e-kerzh an- un arvest. Hag e vez lâret dezhi gant ar vezeien ba n'hallo ket dañsal ken. N'oc'h ket a-greiz-tout en omp radkov da c'hwec'h la warn-ugent da soñjal euh, E rank cheñch cheñch micher, cheñch buhez padal e oa bet diazezet he buhez a-bezh war an dra-se betek-henn. N'oc'h ket kollet penn-da-benn ha n'oc'h ket setu a-drugarez d'ur vignonez a zo c'hoarvezet dezhi un tammig ar memes tra e c'hra pad ur pennad du e c'hall ur ijinañ daou viz bennak penn an negozh-se. E Breizh, dal sikour an den ar ar gegin en ur food-truck oc'h. Hag e lec'h-se hag a zo un ti-annez evit arzourien e raio anaoudegezh gant dañsourien met pas klasel dañsourien dañs modern. A-benn a fin e tamm-ha-tamm e kredo en-dro dañsal ha ya d- All hag ket darempredoù an dud all ha tout-se. N'oc'h ket plijus-tre ar film. Ur preder a zo fromus a-walc'h diwar-benn an darempred etre an arozez hag he zad. Pegen start eo? A-wechoù komz Sirius a lâra d'e dad penaos fin d'e zad oc'h ec'hi ba traoù Sirius quoi o deus gwraet poan pe a zo bet fokus evit hag o deus ul levezon war buhez ar bugel da c'houde betek betek 'vije bras. N'oc'h aet tout da lodenn-se am eus kavet fromus-tre hag savet fin kaset brav kwa gant an aktourien. Kudenn Pio Marmay am eus kavet fentus-kenañ. Setu ur film a gouezher a ro spi ivez benn ar fin. Ha tu 'm eus aimp deus se er mare-mañ. Une tare quand on disparaît n'ero ket kalz spi e gwirionez, mais... Goude-se 'm eus gwelet Interdit aux chiens et aux Italiens, hag a son oc'h ur film Bayward, euh, produet gant, euh, gant JPL Film, a zo, a zo e staliet e... E non, vivement lundi, par Laran.

Alain Guéto, ha n'oc'h ket papat tout an an ugentvet kantved e vo heuliet izili e familh hag un tamm istor tud e e Itali hag o deus ranket ba chombev, talant eus ar brezelioù, ket da divroañ evit kavout labour hag all hag all oc'h kentoc'h tonkañ jo kri a-walc'h hag ha kalet me a zo fin da'm soñj eo kalz familhoù o deus bet wet istorioù heñvel oc'h c'hall se tizhout ur bern tud. Benn ar fin on bet me un tammig jenet gant un un dibab dezreveliñ hag a zo e e kemm e kemer Alain Hugueto àr ar gaoz kwa hag e vez gwelet e dorn dezhañ un pas n'eo ket un dudenn bewad kwa oc'h e Kompren 'rañ ar mennozh stagañ-se deus ar wirionez hag all hag all met me 'm eus kavet e e en ur stumm e pellae anv deus a- deus an istor ha nac'hen on ket bet ken fromet marteze gant gant tonkadenn tudennoù n'ouzon ket re. Met war-lerc'h e boa brav-tre ar bewad stop motion hag un istor fromus quoi, istor ar familh zo siwazh c'heñvel deus he istorioù ar bern-familhoù moarvat. Goude ez emo sellet deus Ride Your Wave hag a zo ur film bewad ivez. zo neuze ur film gant Masaki Yuasa pa ran eus gwad dija digarezit peur da'm soñj 'm eus gwelet filmoù all gantañ ah ya ok neuze nann 'm eus ket gwelet estreget Lou et l'île aux sirènes marteze Mes deve- Blu-ray Venitis Short a zo ganin, james sellet c'hoazh, hag Inuo a zo deus demez er sinema, n'eus ket pell zo, pe a deuio er sinema, me oa en Utopia. oc'h avezañ film 'meus ket gwelet kement-se, film mat-se, lou, met 'meus ket lañs mat. Bon, setu un, ur sevener euh, filmobeoat japanat euh, gant ur stil un tamm euh, euh, disheñvel deus euh, Hayao Miyazaki, da skouer. Ha n'oc'h oc'h ur film euh, diwar-benn ur plac'h yaouank a ra da a, ra surf hag a distro da vewan e, e lec'h da bewet gwechall, lec'h da disket ober surf ha tout se. Hag ober ra anaoudegezh gant, gant ur pomper yaouank anvet Minato hag o do un, un darempred karante bihan a-walc'h. pezh a zo, Minato a, a varv. Bihan a-walc'h ivez. Hag goude e... ar plac'h yaouank a, a Wel, ne'añ 'barzh an dour hoc'h eo pourmen bepred gant ur voutailhad dour hag e komz gant ar voutailhad dour ha tout-se, au final, tamm iskis. Met penn-da-benn ur film diwar-benn ba penaos mont en tu-hont da varw-unan bennak hag a zo ur marv gwallzarvoud ha tout-se. Dedennus-se euh, bez zo ur ganaouenn a vez klevet bob. Diwallenn oc'h anzav andarc'h on ae skuizh gant ar ganaouenn-se. Um, ha gwir eo, ben ar film ne, ar film ne, na zibab james. E gwirionez, marc'h ur film faltazi pe pe un dra romantel pe... Noc'h eo Ba e krou un dra un tamm digempouez hag goude-se e fromus a-walc'h hag e chom traoù brav met evitañ-me e oa un tamm diwar-c'horre un tamm re re humbl marteze. Setu. Chom 'ra daou film ? Sell 'm eus deus boîte noire ha n'eo ket la boîte noire, la, la boîte noire ar pezh 'mañ lâret er streaming-de all. Zo ur film diwar-benn un den a labour e... Er BEA hag noc'h a enklask diwar-benn pezh-c'hoarvez berzh ar gwallzarvoudoù Kiriniz kwa noc'h tout an traoù sur ente Kiriniz, Chilev, enrolladennoù, ar blenierien ha tout-se. Ha noc'h an aroz a zo un tamm Un tamm monomaniac kwa n'eus fin un tamm teoriennoù an irienn kwa n'eus c'hoant korvout traoù n'eus n'eus ket dre ret dionte ha tout-se. N'oc'h ket wir james, fin pad pell e-pad ar film, ouier ket hag emañ just an den un tamm o treiñ sod pe hag eñ a zo e gwirionez un irienn e en afer n'oc'h c'hoarvezout ra ur, ur pezh gwallzarvoud lec'h ma varv tric'hon den hag an den e karg deus an afer n'eo ket eñ met ur c'henseurt dezhañ ha n'emglev ket re ret mat gant ar c'henseurt-se met a-greiz-tout ar c'henseurt-se n'eus vez ket gwelet ken ha n'oc'h e vez karget da Mathieu Vasseur d'ober war-dro an afer hag buan a-walc'h e Kav e oa duroc'h ur sponter er c'harr-nij. Devez lâret d'ar c'helaouennoù ha tout-se. Pezh a zo, e kav iskis manafin hag e krog da gelaou gwelloc'h ha muioc'h ha tout-se hag da soñjal met nann, se n'eo nemet un dra faos, n'eo ket posupl 'vije c'hoarvezet se hag all hag all. Ah, setu. Euh, bah, de, Zorvede est mat-tre, quoi. Ur thriller euh, de, effet du skenon. Euh, lusket mord a galagal, betek ar fin tout. Wir ket re... Euh, euh, fin un diskol ma zo, hein. Mais... betek ar penn wir kere pa ra da c'hoarvezout hag daoust hag-eñ vo un efed evit an den an dud a zo kablus gall ha gall n'oc'h ya hag ouzhpenn bet ar c'hirri-nij ha tout-se fin ur bern traoù dedennus zo er film e gav Re gwiriañ, un tamm start pa soñjal e le champ du loup purement ordin o selaou euh, traoù ha tout un tamm vel, vel barzh le champ du loup n'eo ket re ret ma 'm eus fi- ma 'm eus doare film. Am eus ket c'hoant keñveriañ peogwir euh, gañvañ le champ du loup gwelloc'h e fin ar gont, mais Mais ur film mat-kenañ eo memestra. Hag ar film dimanche tout am eus sellet ha n'oc'h fin ar bilan sevenadurel a zo The Card Counter gant uh, Oscar Isaac uh, diwar-benn un den a Ar c'hoari euh, a gont, ar c'harto, ar c'h- ar ar c'hoari blackjack dreist-holl, 'vit euh, 'vit gonit arc'hant. Me a zo gouestiet da c'hoari poker euh, gant euh, ba Technico ha n'int ket euh, n'int ket sañset euh, un a zo aotreet mais fin n'eo ket aotreet quoi, a zo digemeret mais pas euh, re. Petra lârat? Un dez bennak e kav warien ur pod yaouank hag an den-se a lâr dezhañ hmm, oas ket en arme gant ma zad? Hag hoc'h e komprener e fin e gwirionez oui nim e zalerien a ouie dija, met ez zo tout un afer gant Ba jailhinañ tud hag pezh 'neus gallet tud zo ober pa oant soudard hag en efed d'un tamm PTSD ha tout c'hall se an dud kaout. Hag ivez ar framm a c'hall reiñ an toull-bac'h da dud zo. Diwar-benn ar fin an haroz a neus disket c'hoari karto en toull-bac'h goude an istorio-se peogwir eo bet skeudennet o jainañ tud. N'oc'h ket eñ a zo bet lakaet korblus padal oa urzhio uheloc'h ha tout-se. Kalzik traoù teñval oc'h eo er film. Ur prantaj brav-tre a zo gant un istor karante am eus kavet koan. Setu bez' zo traoù c'hall lakaat da soñjal un tamm e demineur da skouer gant ar fed evit hom zant-fe kollet ur soudard ur wech deus en-dro er vuhez normal. setu, ur film ur film dedennus. Yeah. Ah, setu, évite, euh, évite Miss Rerver. Ah, je suis en ambulance. Daoustagi, euh, Peut c'hwilennet euh, zellet Trabgoul e-kerzh miz C'hwec'hver Evit miz Meurzh on me o c'hortoz. Ret a degon eo e Mario Kart? D'an nav emgav amañ evit ur stream Mario Kart? Izoloin ret a degon eo, diriou, fin... ya, diriou, ben eizte. Mod all e rin ar sinema, evel-just. mont rin sur oc'h da welet Aftersun. Ha dizoloiñ rin sur oc'h daou film na 'm eus james gwelet filmoù kozh. Hag a zo trois couleurs bleues. N'am eus james gwelet an tri film trois couleurs bleues, blanc, rouge, ret. Hag le grand bleu. c'hwi ijinaouac'h zo un tem tro-dro d'al liv glas. An daou film-se a c'hallin dizoloiñ war ur skramm bras, pezh a zo cool. Marteze trawal. Marteze euh, filmoù euh, en absurde séance. Voilà donc Mais pezh a zo sur, ur bern traoù da gontañ d'ar ben ur miz. Um, pegoulz vo gwelet an abadenn? E miz Ebrel. Da c'hwec'h a viz Ebrel Emgav Da c'hwec'h a viz Ebrel N'oc'h ket evit avanturio newe Ur bilañs newe Ha setu asant lâret. Plijadur deoc'h o tizoloin traoù nevez, oberennoù sevenadurel a bep seurt hag ken ar c'hendantroù? Ma n'eus den bet netra da lâret. Bonsoir, kenavo.